bod yn nai i mi, ac um, cynllunydd graffeg, mae Carmarthen Town AFC. Felly, da ni wedi oedi yn fanna ar y rhestr o bobl newydd basio cylchgron barn. Rydych chi nesaf Mae Rowlands, hogan y Gerdydd, yn byw ym Mangor oedd nesaf ar y rhestr. Efallai byddwn ni'n dod ato chi, felly os da chi eisiau ni siarad efo chi, bydd rhaid i chi'n dilyn ni'n bydd ar trydar. Ond da ni wedi oedi efo

Mae'n fendigedig, mae'r haul yn tywynnu, mae'n ddwrnod braf iawn. Ie, a sut mae 'di'r haul yn tywynnu ar Glwb Pêl-droed Caerfyrddin? Wel, wel, alle fo' well o'n i'n neud yn digon da, chi'n gwbod, o'n i yn canol y gynghrair, o'n uwch gynghrair Cymru, colli erbyn Bangor Sadwrn dwetha, ond a a chware yn erbyn y pencampwyr y y TNS nos yfory. Reit. Reit. Mae tipyn yn yn digwydd na rhwng pob peth ac ar y ca ac oddi ar y ca. O reit, wel dwch ni oedi ar y cae ta. Be sy gêm oe dy Sadwrn yn erbyn Bangor, be oedd y sgôr? Wel, y colli ddwy i i ddim, yy yy Bangor yn sgori yn yr ddegfed munud a wedyn ni gêm weddol gyfartal mae'n debyg am weddill y gêm ac yna yy yn yr amser sy'n yy cael ei ganiatáu yn ychwanegol fe sgoriodd Bangor eto i fynd â'r driphwynt yn ei ymdrech nhw i ddod yn ail yn y gynghrair eleni. Mm, da chi'n ofni TNS nos fory felly, mae'n siŵr, ydych chi? Wel, a dweud y gwir, dim o gwbl, i ni wedi ennill nhw ddwywaith eleni yn barod, enillon ni nhw'n gynghrair yn TNS o dair i ddim ac inni hefyd, enillon ni i ennill y, y, y cwpan a gynghrair yn y Dre Newydd rhyw fis na ddau yn ôl. Felly, mae'n record ni erbyn TNS eleni, Yn ddigon dymunol, so pwy a ŵyr beth ddigwydd i Wthnos Yfory. Faint dach chi'n disgwyl? Maen nhw wrth gwrs eisioes yn bencampwyr, ni'n gobeithio dewn nhw ryw geptin tîm lawr. Faint dach chi'n obeithio fydd yn gwylio ar Barc Waun Dew, fan'na dach chi'n chwarae ynde? Ar Parc Waun Dew, ie. Yym, wel, mae'n amrywio a dweud y gwir, alle'r Torf fod yn well na na fydden ni'n na beth sy yn digwydd 'ma, ond mae'n yy r- rhwng tri a phump cant yy ar gyfer taledd. Cymaint â hynny oes?
Oes, oes. Wel, mae safon y pildrod yn dda, Ania. Mm, a be- y wain dew, mae hwnna'n enw rhyf- wastad yn haro fi'n enw rhyfedd. P- Pam, pam bod y wain yn dew, lli? Te- Wel, nawr te, sa'n gwybod, uh, yn, yn, yn Saesneg, St Catherine Street, uh, Richmond Terrace yw un, dyfe. Um, dwi'm yn siŵr beth, mae ble mae'r wain dew yn taro fi ohono, sa'n gwybod, o'n i'n gwybod ar y stryd hynna, oedd uh, y clacwydd ac yn y blaen yn cerdded yr holl ffordd i Linden, canrifoedd yn ôl. O, reit.
Y clacwydd! P'un a bo', p'un a bo' ryw gysylltiad â hwnna dwi ddim yn gwybod. Chi'n gofyn cwestiynau anodd iawn nawr. Ie, be, y porthmyn yn cerdded a- a'i, a'i, a'r gwydda, chi'n meddwl? Ie, mae'n debyg. Ie. Ie, mae'n debyg, mae'n debyg. Dyna'r, yy, dyna'r ffordd o'n nhw yn cerdded. Be 'di, be, ma' siŵr bod 'na hen hanes i'r clwb hefyd wedi sefydlu ers, ers faint, Jeff? Na, dim dim ryw yym beth dim ond ryw tua 60 o flwyddyn oedd 'na oedd 'na sawl clwb bychan o fewn Caerfyrddin ac yy yng nghanol y pumdege dath yy ryw dri a bedwar o clwb at ei gilydd i ffurfio Clwb Pêl-droed Gaerfyrddin ac felly mae 'di bod yn weddol llwyddiannus ers hynny. Ni 'di chware'n Ewrop yy Ynde, gobeithio i ni ennill Cwpan Cymru ac hefyd i ni'n dal yn tir eitha' cadarn yn Uwch Gynghrair Cymru. Chi'n chwarae, ma' ma'ch tîm dan bedair bymtheg, chi'n chwarae heno yn erbyn Merthyr, ydyn nhw? Odyn, mae'n debyg, a nath nath y tîm ieuenctid digon da hefyd eleni, fe gollon nhw yn y gêm gyn derfynol Cwpan Cymru, colli i Abertawe, ac felly ma'r dyfodol yn edrych yn digon Yn disglair inni ac yn wir wrth chwarae yn Airbus wythnos diwetha, oedd 'na dri o aelodau'r tîm ieuenctid yn chwarae ar y cae â'r tîm cynta. Felly mae meithrinfa go dda gyda ni ac yn gwella o flwyddyn i flwyddyn. O'n i'n sôn am y gêm, y tîm dan bedwar ar bymtheg, achos o'n i'n edrych ar 'ych trydar chi. Um, dyna, o, o fanna mae'r sgwrs yma'n yn tarlu, Jeff. A, a, a da, chi, oh, yeah. chi fel clwb, nid ych chi, dwi'n gwybod, da chi'n brysur fel, fel llywydd, da chi'n gyfarwyddwr busnes, mae gennych chi ddigon ar eich dil, ond, ond mae'n amlwg fod y busnes trydar, mae'n yn bwysig i chi fel clwb o safbwynt rhannu gwybodaeth, mae'n siŵr, ie? Yeah? Odi, a, a fan adryd y gwir, athro ffiseg sy'n wrthi, e, mae'n fendigedig hefyd, a mae'n cynnal y wefan y clwb peldroed. Ond mae'n bwysig oherwydd, uh, chi'n fod, yn yr oes ma, yn dyfe, y, y garfan ei hun sy'n sy yn cefnogi, a ma' rhai' ni apelio am mwy a mwy i'r ieuanc, ac hefyd yy o o ddeutu'r cam, ma' 'na weithgareddau yn mynd yn 'i flan, ma'n canolfan cymdeithasol ni, ma' ma' bobol fel clw- grwpie embroidery, gwnïo, hyd yn oed Slimming World, sim isie hwnna arnoch chi Nia fi'n gwbod, chi 'di colli digon o bwyse nawr, yym. A, a, a wedyn ia hefyd mae yna ddosbarthiadau ffotograffiaeth computer gyda ni. Uh, mae yna ma ma na gwrsiau uh, ymarfer cwmnioedd yn dod mewn i ddefnyddio yn adeiladau ni. Ac felly mae'n uh, mae go brysur arno ni rhwng popeth. Yeah. Os uh, chi... A hefyd uh, uh, edrych mlaen yn fawr, a dyna ble bydd trydar ond y mewn, trydar ond y mewn yn bwysig i ni. A diwedd mis awst, dyn ni'n chwarae um, Mae yna bump o gemau cystadleuaeth Ewropeaidd merched dan 19 yn cymeryd lle yn Gorllewin Cymru. Reit. Bydd gwledydd megis yr Eidal, Sbaen a'r Almaen yna, a fydd y gêm gyn derfynol yn cael i, i um, ar y teledu trwy, trwy Eurosport. Uh, felly fydd Clwb Pêl-droed Cyfyrddin ar y map ac Yn sicr, fydd eisiau trydar i i ennyn cefnogaeth i'r gemau hynny. Ardderchog. Felly mae gennych chi dîm merched go gry hefyd, oes? Na, dim ar y foment, nag oes yn anffodus, a mae hwnna o fewn yn strategaeth ni. Oedd clwb merched gyda ni am ryw ddegawd, a yn anffodus, ryw ddwy flynedd yn ôl, Fe beidiodd y tîm ynni ac ry'n ni ar y foment ry'n yn, yn ysgrifennu strategaeth am y blynyddoedd nesaf. Ie. Ac yn sicr yn uchel ar y rhestr fydd, fydd adennill tîm merched ieuenctid. O, dwi'n gweld, felly defnyddio'ch cae chi, Manwt, ar gyfer y gystadleuaeth yma? Dim ond defnyddio'n cae ni. Ie. A a dyma'r tro cynta wrth gwrs i i'r gym- Cymru yn chware hefyd yn y gystadleuaeth oherwydd yy y Cymru wrth cwrs yy ble dyna oedd lleoliad yr yym y y gystadleuaeth a ma'r tro dwetha i unrhyw dîm o Gymru i chwarae yn Ewrop oedd yn 1958 wrth cwrs amser Cwpan y Byd yn yn Stockholm felly mae'n digwyddiad hanesyddol ma' dros hanner cant o flynyddoedd wedi mynd... Mm. ...ers bo' ni 'di ca'l y cynrychioliaeth mewn cwpan Ewrop neu cwpan y byd. Ond myn ôl i'r i'r i'r merched, dwi'n dweud bod dim tîm merched sefydlog gyda ni, ond ma' academi llwyddiannus gyda ni, cant a hanner o blant, bechgyn a merched. Felly yym ma' ma'r llwyfan wedi selio'n gadarn i er mwyn ail ddechre 'yn tîm ieuenctid merched ni. A beth amdanoch chi, Jeff? Da ni wedi sgwrsio droion, da, da chi wedi ymddeol erbyn hyn, wedi, wedi bod uh, gyda'r heddlu yn ddetectif efo'r heddlu. Oedd na freuddwyd fodd bynnag i fod yn beldroediwr pan oeddech chi'n rhai blynyddoedd falle yn iau? Wel, na, dim o gwbl. Chwarae rygbi, o'n i, wariais i chwarae, sy'n chwarae rygbi Abertawe a chwarae dros um, tîm ieuenctid Cymru. Ond uh, pel, pel drod, o'n i'n hoffi gwylio, a ddy mab yn bel droediwr go dda. A dyma droi at fod yn weinyddwr o fewn uh, pel droed, a, a dyna fel rwy wedi, rwy wedi bod bellach gyda Clwb Pel Droed Cyfyrddin ers agos i gwarter canrif. Dwi'n gweld.
Wel, da ni'n dymuno'n yn dda iawn i chi, gobeithio eith i'n dda yn erbyn TNS. A diolch, Jeff, am adael i ni ddod atoch chi un o'n, on trydarwyr ni, a diolch am fod yn rhan o'r, or teulu trydar fel petai. Iawn, Rhan.
Diolch yn fawr i chi, a pob hwyl. Tara, Rwan. Tara. Na bo.
Jeff Thomas oedd o. Na fo, mae hwn yn esgus ardderchog yn dydy. I ni gael sgwrs efo pobl am wahanol bethau. Jeff Thomas o Glwb Pel Droed Caerfyrddin. Dwi'n cofio pan oeddan ni'n does Habar dyn ar tywydd mor noes Mae pethau rwan

Wyt ti'n o'i
Edrychiad cynta. Iwcs a Doyle, mae 9 munud i 5. Cofiwch yn bod ni am fynd ar y ffordd cyn 5 o'r gloch. Da ni angen can sydd rwysydd neu gilydd yn wneud â Ffrainc. Diolch eto i Jeff Thomas, do glwb Pêl-droed Caerfyrddin, Carmarthen Town. Un o'n teulu trydar ni. Os da chi eisiau bod yn aelod o'r teulu trydar, mae rhaid chi'n dilyn ni. At yr hysbys rwan, dyll un ebryll y pymthegfed. Sef heno. Ac am hanner awr di saith heno, dewch i glywed mwy am y paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2015. fydd yn dychwelyd i feifod. Henw amdani felly yn y Ganolfan Hamdden, Llanfair Caereinion, hanner awr di saith. hefyd am hanner awr di saith heno, mae yna noson o fywyd gwyllt Cymreig efo Iolo Williams yng Ngwesty'r Village Corryton, Caerdydd. Deg punt di pris y tocynnau a'r elw yn mynd at Ganolfan Ymchwil Cancr Felindre. Y tocynnau ar gael dim ond i chi ffonio dim 7970 dim 558 632. Beth am fynd heno am 8?

Talwrn, Talwrn y Beirdd am wyth o'r gloch yn Nhafarn y Pengwern, Llanffestiniog, yn cystadlu fe fydd timau'r Berwyn yn erbyn Glannau Menai, y Tir Mawr a Teg Eingl. Bro Alaw yn erbyn y Tywysogion. Na fo, dyna gyn nes yn ddwyr wedyn am hanner ar di saith nos fori Clwb Garddio Felinwnda'n cyfarfod yng Nghanolfan Bro Llanwnda. Dyna ni ta, dyna ni'r hysbys am heno. Os da chi am inni roed hysbys i unrhyw beth, dim 37, dim 3500, 500.

Sut da ni'n mynd i fynd o fanno at gân Gymraeg? Barod i nilyn ni rwan o gam i gam? Y cam cynta mi gafodd ei saethu y diwrnod cynt, sef Ebrill y pedwerydd, pedwerydd ar ddeg, dwi'n baglu cyn cychwyn ar y cam cynta, pan oedd o yn y Ford Theatre yn Washington. Yr ail gam i fyd yr ystol. Y gŵr nath i saethu o oedd John Wilkes Booth. Cam tri. Sais oedd tad John Wilkes Booth a ddudodd i'r Amerig yn rhy dega'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cam pedwar. Cyn gadael Lloegr, roedd y tad Junius Brutus Booth yn actor enwog ac yn fwy adnabyddus yn actio yn ddramâu Shakespeare. Cam pump a'r cam ola', mae 'na gyfeiriadau di-ri yn ddramâu Shakespeare at. Gymru! Da ni 'di cyrraedd! Ac yn eu plith, y ddrama

Mike Stevens yn mynd â ni i Douarn ne. Diolch am y cynigion. Mwy o deithio i Ffrainc felly fory. Mwy o ddihirod Cymru yn cael yn sylw ni fory hefyd. Y drwg a'r da. A cyfan oll yma am hanner ar fi dau. Ond y post prynhawn nesa, dyma Dewi Llwyd.
Pnawn da i chi, mae'n bump o'r gloch, croeso cynnes i'r Post Prynhawn, dyma'r prif benawdau heddiw. Trafferthion y gwasanaeth ambiwlans, Ffigyrau newydd yn datgelu am ba hyd y bu cerbydau'n aros y tu allan i adrannau brys Ysbytai Cymru. Llythyrau i gannoedd o rieni Abertawe heno'n gofyn am ganiatâd i frechu plant rhag y frech goch. Y penawd a chwaraeon heddiw gan Dafydd Jones. Malky Mackay, rheolwr Caerdydd, am wobrwyo'r cefnogwyr sydd wedi cadw rhydd yn y clwb Ar yn ystod tymor o newidiadau dadleuol. A bandiau pres Gwynedd a Môn yn taro deuddeg mewn cystadleuaeth fawr ym Manceinion. Hyn i gyd o hyn tan chwarter wedi chwech, ond mi ddechreuwn ni fel arfer gyda'r bwletin diweddara, ac yn cyflwyno heddiw mae Gwen Llianglyn.
Pnawn da i chi. Mae yna bryder eto heddiw am yr amser mae criwiau ambiwlans yn gorfod aros y tu allan i ysbytai Cymru. Mae bbc Cymru wedi cael gwybod bod ambylansys wedi treulio cyfanswm o bron i 2,300 o ddyddiau.